Ydy, mae'r amser o flwyddyn wedi cyrraedd. Yr amser i gymryd rhan yn sialens darllen yr haf. Yr amser i fwynhau amrywiaeth o lyfrau cyffroes. A'r cyfle i ennill nifer o gwbl fo'n arbennig. Gerddor Straeon! Helo, Genus hynna o lyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin, mae hi'n amser y flwyddyn eto, mae Sialens Ddarllen yr Haf yn ôl! A'r tro hwn, mae'r cyfan yn ymwneud â'r ardd o straeon. Paratoch am antur sy'n dod â hyd natur a llyfrau at ei gilydd, ynghyd â gwobrau anhygoel i chi a'ch teulu. Beth yw Sialens Darllen yr Haf? Mae Sialens Darllen yr Haf o'r Asiantaeth Ddarllen. yn un o raglenni darllen a'r pleser mwyaf y Deyrnas Unedig i blant o beder i 11 mlwydd oed, a'r gorau oll! Mae'n rhad ac yn fyr! Beth yw'r thema eleni? Y thema eleni yw gardd o straeon. Dychmygwch fyd llawn o anturiaethau mewn natur. o blannu hadau i ddyfrio planhigion, o balu'r pridd i dyfu llysiau, mae rhywbeth cyffrous i bawb. Pryd mae fe'n dechrau? Nodwch y calendrau ar gyfer dydd Sadwrn Gorffennaf y pumed, dydd Sadwrn cofrestru gwych. Dyma diwrnod y byddwch chi'n ymuno â'n ysbytiau drefeddol. Dyma gyflwyno!
Solar! Robin! Rhea!
Jess! Rhys! Jamal!
Sut allai gymryd rhan? I gymryd rhan yn sialens Darllen yr Haf, mae angen i chi fod yn aelod o'r Llyfrgell. Mae ymuno mor syml. Ewch i'r llyfrgell leol gyda rhiant neu ofalwr a dewch â ffurf o hunaniaeth. Bydd un o'n haelodau staff cyfeillgar yn eich cofrestru am ddim a gallwch ddechrau pethyca llyfrau ar unwaith.
Gallai cymryd rhan ar-lein. Gallwch gymryd rhan ar-lein ar summerreadingchallenge.org.uk. Ychwanegwch bob llyfr gorfynedig at eich proffil i ddatgloi papur-denau digidol a gwobrau hwyliog ar-lein.
Beth sy'n digwydd nesaf?
Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn eich llyfrau yn eich gar o straeon. Bob tro byddwch yn ymweld â'r llyfrgell, byddwch yn casglu gwobrwyon a chymhellion i'ch helpu ar hyd eich antur ddarllen. Sawl llyfr sydd angen fi ddarllen? Yr her yw darllen chwech llyfr. Ie, dim ond chwech llyfr. Ond os ydych chi'n caru darllen, gallwch chi bob amser ddarllen mwy. Archwiliwch amrywiaeth o lyfrau ffuglen, ffeithiol a lluniau. Beth sy'n gwneud Sialens Ddarllen yr Haf yn weithgaredd gwych i fod yn rhan ohono?
Mae'r Challenge yn cyfle gwych oherwydd cewch chi mynd i'r llyfrgell a ddewis llyfrau am ddim a cewch eu darllen nhw dros yr haf. Fel rhiant, pam byddech chi ddim yn annog eich plant chi i ddarllen haf yma? Ewch lawr i'ch llyfrgell lleol i gael llyfrau mas am ddim, mynd mas o'r tŷ a wneud yn siŵr bod y plant yma'n cael pleser trwy ddarllen. Ac ar diwedd yr her ddarllen haf yma, bydden nhw'n cael gwobr hefyd. Bydde bob plentyn yn elwa o fod yn aelod o'r llyfrgell. Mae sialens ddarllen yr haf yn cael ei gynnal eto eleni gyda'r llyfrgelloedd lleol. Mae trawstoriad eang o lyfrau ar gael i fenthyg, llyfrau ar ddant pawb, i hybu diddordeb mewn llyfrau ac i ddeffro dychymyg. Felly ni'n awgrymu bod bob plentyn yn cymryd rhan yn y sialens ddarllen er mwyn darllen am arfer eu sgiliau yn ystod gwyliau'r haf. Beth ydw i'n cael am orffen y sialens? Ar ddiwedd y sialens, byddwch yn derbyn tystysgrif a medal i ddathlu'r cyflawniadau darllen anhygoel. Bydd yr athrawon wrth eu bod pan ydych yn dod at ysgrif i'r ysgol ar ôl gwylio'r haf. Efallai y byddent hyd yn oed yn cynnal gwasanaeth arbennig i ddathlu eu llwyddiant. Hefyd, bydd gan bob ysgol sy'n cymryd rhan gyfle i ennill tarian Sialens Dadlen yr Haf Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin ar gyfer 2025. Po fwyaf o ddisgyblion sy'n cymryd rhan ac yn cwblhau'r sialens, y gorau fydd siawns eich ysgol. Felly peidiwch ag angofio dweud wrth eich ffrindiau. Ydw i'n cofio beth arall?
Ydych! Drwy ymuno, mae eich enw'n mynd mewn i twb o lwcus. Un i'r tocynnau teulu, i Amgueddfa Cyflymder ym Mhen Tywyn, Ddealltwraig Sir Gâr, eich canolfan hamdden leol, neu Parc gwledig pen brên. Cofiwch hoffi Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin ar Facebook a'n dilyn ni ar X am wybodaeth am ein holl ddigwyddiadau rhad ac am ddim. Felly beth ydych chi'n aros amdano? Cofrestrwch a helpu ni wneud hwn y sialens ddarllen yr haf orau